morning everyone makadii kwese kwamungadai muri kana kari kekutanga kusvika pano chibva wangosubscribe kulike nekukomenta izvi zvinotipawo simba kuti tirambe tichikupai manews updates ezviri kuitika munyika yedu yezimbabwe kwese kwese makona mana ezimbabwe pano ndakuinzirai nyaya iri kupisa nyaya iri kunetsa two three days ago nyaya yamukoma sulumani isiri kunzwisisika kuti iri kubva kupi ichienda kupi nhasi ndakuinziraiwo update kuti muzivewo patimire zvaizvozvi tirege kuramba tichinzwa nemakuhwa tichinyeperwa tikatarisa two three days ago pane nyaya iri kunetsa iri kupostwa nevanhu zvichinzi e, mukoma sulumani vakasvitsa shoko kuna mai grace mugabe rinova shoko rerudo rekuti mukoma sulu vaida mai grace mugabe mushure mekunge mai grace mugabe va vane birthday ravo musi wavakaberekwa mukoma sulu vanonzi vakakumbira kutengera mai grace mugabe something chekuti happy birthday mama mai grace ndokubva varamba zvinonzi ndo pakatangira nyaya yacho mukoma sulu vaita sekuti vari kuda kuitira e, mama birthday but e, vari kutsvaga wei yekuti vopinda sei nayo mama kuti vakwanise kuzovapfimba zvinonzi vakazovasvitsa mashoko erudo zvisina kuzofadza ivo mama mai grace ndokubva vaenda kunoripota kumapurisa mukoma sulu ndokubva vasungwa vasungwa mukoma sulu zvinonzi mama vakazogara pasi ndokubva vazorangarira kuti no handifanire kunge ndichidaro mwana wangu ndokubva vaenda kumapurisa vakana withdrowa nyaya vawithdrowa nyaya ndokupera kwayakaita saka isusu takazokonfema e, tichionawo mr ponyati vachiposta kuti no kuno kwakuna kumbobvira kwaita nyaya yakadaro nekuti vanenge vakonfema kumapolice station ese ekwakasiyana siyana kuti vanzwisise kuti makambotambirawo here nyaya yakadai so zvikanzi hakuna nyaya yakadaro saka vaponyati vari kukurudzira kune vanhu vanoposta zvinhu zvavasingazive kuti please musadaro nekuti imhosva munopinda mujeri nazvo zamai kutsvaga nyaya sezvairi mozoposta musati maposta nekuti muri kuzviparira mhosva one day munopinda mujeri saka vari kukurudzira zvizhinji kuti tisaite izvozvo tazobvunza ivo mukoma sulu kuti nai shamwari zvinhu izvi zviri kufamba sei nekuti e, at, nyaya ingoputiki from norway kungoerekana chinhu changonzi chakutoitika pasina zvaitika vakuru vanoti utsi haupfungaire pasina moto chii chiri kuitika mukomana ari kuti hapana nyaya yakadaro neniwo zviri kutondishamisa kuti chii chakadaro nekuti inini handina kumbobvira ndasungwa uye nditoriwo busy nebasa rangu zvandiri kutoita izvezvi nditori nealbum randakabuditsa muna May rinonzi Tsapo Pafiyo. Saka inini zvazondinetsa ndezvekuti kana ane album sei razoputikirana nenyaya iyi zvinoreva here kuti mukomana ashandisa strategy dzekuzvipomera mhosva kuti akwanise kupusha album rake oro zviri kufamba sei munozviziva kuti vanhu vanoita zvekuimba e, vanotsvaga nyaya kuti iye akwanise kutrenda nekuti matrendero aita mukomana pakupedzisira kwenyaya pazonobuda nyaya yealbum saka zvinoreva kuti mukomana anga achipusha album saka kana uchipusha album unogona kugadzira maghost page or kubhadhara vanhu kuti ndinokumbirawo kuti mundipushirewo and then mowirirana mawirirana amunoita nekuti tikatarisa senge inini nezuro ndakaona post yakapostwa yainzi yapostwa eh, nachatunga mugabe achituka sulumani achiti mamessages ese awaitaura namai vangu ndinavo achitaura zvakawanda pamusoro pasulumani achipinza e, nenyaya dzakaitika kumashure dzekumbopomerwa kwasulumani pamusoro pemwana wagreatman muimba anonzi greatman achituka zvakaomarara asi tichizonocheka kupeji kwaiye uye chatunga takaona kuti hakuna nyaya yakadaro inyaya yekutogadzirira kune munhu anenge angochinja peji kana kuti angogadzira peji rinenge rakanyorwa zita rekunzi chatunga mugabe obva atanga kutukirira kuti mukomana aende kumberi kana kuti aubva muririre ameno andizive maonero angu hamavadikani kuti munozvionawo sei panyaya iyi please ngatisangane mucomment section muchitaurawo zvamunofunga kuti munofungei pamusoro penyaya iyi inini ndinoti ayo thank you nevachaonawo vhidhiyo rino thank you nevanoramba vachitipawo nyaya thank you nevari kutisapota muswere zvakanaka